די עגמה איז נישט באמת א פלאץ וואס מען אינוועסט געלט, די עגמה איז א טייטל. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער. פנחס יעצט דערקען איך דיך. ווייסט כ'האב געליינט דיין בוך, איצט פון ווי קענסטו מיין סיטועשן? דו רעדסט דאך ממש צו מיר. איך בין דער מענטש פון וועם דו רעדסט דארט. כ'האב הונדערט צוויי הונדערט טויזנט דאלאר אוועקגעלייגט, כ'האב פינף הונדערט טויזנט דאלאר אוועקגעלייגט. איך וואלט זייער געוואלט ווערן אינוואלווד אין ריעל עסטעיט אויך. וואס טו איך אויף למעשה?
ברוכים הבאים טייערע אידן, וועלקאם בעק צו גוט געלט און געלט מיט אייוועלט חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים. עליכם שלום הרב ר' פנחס. יא, שוין דורך אפאר וואכן חיים זייט די בוק איז געווארן געלאנטשט, און איך מיין יעצט קען מען צוריק גיין, דו קענסט עטליעסט אפאטעמען, ווייל דו האסט גענדיגט די ארבעט, יעצט דארף די עולם זיך נעמען צו די ארבעט, דו האסט געארבעט שווער ביז יעצט, און די ארבעט איז ווייטער שווער. איך האב שוין געמאכט שלום מיט די מציאות אז איך וועל אפאטעמען בעזר השם נאך די הונדערט און צוואַנציק. און ביז דאהין זאל עס נישט זיין. ביז דארט זעה איך אז א בוק מאכט נישט אפ אטעמען, א בוק מאכט נאר אז מער מענטשן זאלן קומען און מער מענטשן זאלן פרעגן וואס קען מען טון ווייטער און ברוך השם. כ'דאנק די אייבישטער, איך ווייס נישט ווי לאנג דער אייבישטער גייט וועלן איך זאל דאס טון, אבער די מציאות הדברים איז אז ס'טוט זייער זייער וויי ווען מ'זעט מענטשן זענען נישט מצליח און זיי קענען מצליח זיין, און ס'טוט מיך א מורא'דיגע, געבט מיך א מורא'דיגע סעטיספעקשאן צו זען וויאזוי זאכן טשעינדזשן זיך אין פראנט פון מיינע אויגן ביי מענטשן. פיין הערליך שיין. סאו איך גיי אויפברענגען, איך וויל הערן מער וועגן דעם, אבער ברשותך לאמיר קודם אויפברענגען די שאלה פאר די וואך, יא, עמיצער האט אריינגעשיקט א שאלה, און די שאלה איז אויב דו חיים קענסט רעדן וועגן סי די אקאונטס און די טעקס איבער סי די אקאונטס בכלל.

א קלארקייט און א הבנה. אמן אמן אקעי סאו די שאלה איז וועגן טעקסעס אויף סידי אקאונטס איך גיי אנהייבן צו רעדן וועגן טעקסעס פון סידי אקאונטס בכלל און נאכדעם וועל מען רעדן פון געוויסע מיני וועגן וויאזוי מען קען מאכן די טעקס סיטועשאן זאל זיין אנדערש. חיים אויב איך מעג פרעגן קודם סתם פרש רשי וואס מיינט א סידי אקאונט? א סידי איז די ראשי תיבות פון סערטיפיקעט אוו דיפאזיטס וואס דאס איז בעסיקלי א אקאונט וואס מען מאכט ביי בענק רוב בענק אפערן סידי אקאונטס מען שפארט אפ די געלט אמאל א האלבע יאר, אמאל א יאר, אמאל פאר דריי יאר, אמאל פאר פינף יאר, און מען באקומט א געוויסע ריטורן אויף די געלט, וואס איז געווענליך א גרעסערע ריטורן ווי אויב מען לייגט עס סתם אזוי ארויף אויף סתם אזוי אריין אין א סעיווינגס אקאונט. אהא אקעי, סאו די געלט איז פארפרוירן, נישט אזוי ווייט, די געלט איז פארפרוירן ווי די טיר אריין צו די געלט איז פארהאקט. פאר א געוויסע תקופה, יא. סאו למשל, למשל אז דו גייסט צו גוגל און דו לייגסט אריין אין גוגל הייעסט פעיאינג CD אקאונטס, קומט ארויף א גאנצע ליסטע פון CD אקאונטס. סאו דו קענסט זען למשל סאופיי, בשעת אונז רעקארד מיר די שיעור קענסטו באקומען פֿיר פראצענט א יאר, אקעי, און א מינימום פון דרײַ הונדערט דאלער, ניין איים סארי נישט קיין מינימום פון דרײַ הונדערט דאלער, איך ווייס נישט עס האט א מינומים וואטעווער, נאכדעם האסטו טרי פוינט עיט אמעריקען עקספרעס, סיטי בענק פֿיר פוינט טרי פֿײַף, דא איז דא א מינומים פון פֿינף טויזנט דאלער אריינצולייגן ביי סיטי בענק, דיסקאווער טרי פוינט סעווען פֿײַוו און אזוי ווייטער קענסטו זעהן. אהא, סא ס'דא אסאך אפשענס און די כלל איך מיין די צד השווה איז אז כ'לייג אריין געלט אין א אקאונט און די אקאונט איז פארמאכט פאר א געוויסע תקופה

אז אז זיי הערן די שירים, סאו כ'פיל אסאך מאל איך דאס זייט איך האב עס געהערט אז מ'הערט פון אנדערע לענדער אזוי סאך, פיל איך אסאך מאל אז אזא שיר וואס אונז האמיר יעצט קען דיסקרימינעיטן אגענסט אונזערע ברידער אין אויסלאנד, כ'זאג אין אויסלאנד מיין איך אויסער אמעריקע. פארוואס פארוואס זאל עס דיסקרי אה כ'פארשטיי ווייל די מ'רעדט פון קאנצעפט טעקסעס, קענען סידיס קענען זיי אויך מאכן אבער מ'רעדט פון טעק אבער פון אנדערע זייט ס'דא זייער אסאך אידן פון אנדערע לענדער וואס זענען יו עס סיטיזענס באט וואטעווער. איך גלייב, איך גלייב אז כמעט אין יעדע מערב לאנד איז בערך למחצה לשליש ולרביע די פראגרעם איז די זעלבע. קום איך האב, לאמיר אזוי זאגן, די פאקט אז זיי הערן סאוס זאגט אז זיי נעמען ארויס דערפון עפעס א תועלת. וואס ס'זאל נאר זיין. וואו. מען נישט וואלטן זיי נישט געהערט. פנחס יעצט דערקען איך דיך. יעצט רעדסטו ווי איך האב דאס געלאזט זיין, זייער גוט, ניין ניין הונדערט פראצענט, הונדערט פראצענט, אקעי, סאו סידיס נערמאל צאלט מען רעגולער טעקסעס, וואס מיינט אז מען צאלט רעגולער טעקסעס? דאס מיינט אז לאמיר זאגן אז דו האסט אריינגעלייגט צען טויזענט דאלער אין א סידי און דו האסט געמאכט פֿינף הונדערט דאלער פראפיט אויף עס, ב נאך די יאר איז אריבער באקומסטו א פארם טען ניינטי ניין פון די באנק אז דו האסט פארדינט פֿינף הונדערט דאלער ביי די באנק און ביסט מחויב צו באצאלן צו ריפארטן אויף דיין טעקס ריטורן אז דו האסט פארדינט פֿינף הונדערט דאלער און באצאלן אויף דעם טעקסעס אזוי ווי געהעריגע אינקאם. אקעי.
יעצט לאמיר גיין א סטעפ ווייטער, איז דא וועגן נישט צו דארפן צאלן די טעקסעס? און די ענטפער איז, יא, ס'איז דא וועגן נישט צו דארפן צאלן די טעקסעס. לאמיר רעדן פון אפאר מינע מהלכים. למשל, ס'איז דא אזא זאך וואס ווערט אנגערופן א אגמא אקאונט, אגמא, UGMA,
יוניפארם גיפט אוו מיינערס עקט אקאונט, עפעס אזא מין דאס.
א אגמא אקאונט איז א אקאונט וואס דו מאכסט באמת נישט פאר דיר, דו מאכסט עס פאר דיין קינד. ס'איז דו אלס טאטע פון די קינד ביסטו אחראי אויף די אקאונט, אזוי ווי א אפוטרופוס, אויף ענגליש הייסט עס א קוסטאדיאן, דו ביסט די קוסטאדיאן אויף די אקאונט, אבער ס'איז פאר די בענעפיט פון דיין קינד. וואס מיינט אז ס'איז פאר די בענעפיט פון דיין קינד? דאס מיינט אז דו קענסט מיט דעם צאלן עקספענסעס פון דיין קינד. למשל, קענסט חתונה מאכן דיין קינד, קענסט טון וואטעווער עס צופעלט זיך אויס, און צווישן דיר און מיר גערעדט, כל זמן די קינד גייט דיך נישט קומען קלאגן אז דו האסט געטון עפעס מיט די געלט קעגן זיין אינטערעס, יא, כ'מיין קענסטו קויפן א עסצוריק פאר דיין קינד אויך, וואטעווער, סאו, סאו, די, די מעלה פון די אקאונט איז אז ס'איז דא א געוויסע לימיט ביז וויפיל געלט דו קענסט דארט פארדינען א יאר און נישט צאלן קיין טעקסעס.
אקעי, סאו ס'איז דא א הויכע תמצא, ווילסט אריינגיין אין די נומבערס אדער אז כ'מיין ס'איז גענוג, דו רעדסט בכללי אויפן שפיץ גאפל אז איין מהלך ווי מ'קען פארדינען געלט פון א סידי אן דארפן באצאלן טעקסעס אויב ס'איז פארן קינד. די ערשטע עלף הונדערט דאלער וואס דו פארדינסט אין אזא אקאונט איז טעקס פרי. דאס מיינט אוקיי. אין אנדערע ווערטער אז לאמיר זאגן אז דו לייגסט אריין צען טויזנט דאלער אין דיין אין א אקאונט איז און דו האסט געמאכט פֿינף הונדערט דאלער צאלסטו נישט קיין טעקסעס אויף עס יעצט קענסטו דאס טון פאר אלע דיינע קינדער פאר יעדע קינד קענסטו האבן א עקסטערע אגמ אקאונט וואס דארטן איז די ערשטע עלף הונדערט דאלער וואס דו פארדינסט גייסטו אויף דעם נישט צאלן קיין טעקס אקעי סאו אקעי.
סאו דא קומט אבער אריין די קוועסטשן וואס דו ווילסט מסתם פרעגן. איז זאל איך מאכן די אגמא אקאונט אנשטאטס א סי די אדער די סי די אנשטאטס ווי ווי ווי לייג איך די געלט וואס געשען דא יא דאס האסטו געמיינט צו פרעגן פנחס? איך בין א איך בין איך בין איך בין נאר א האלבע חכם סאו איך האב נישט געהאט די שאלה איך האב נאר געפילט אז איך האב א שאלה איך האב נישט געוויסט וואס די שאלה איז. אה. סאו דאס איז לכאורה געווען דיין שאלה. די אומגעפרעגטע שאלה.
אז צו איך זאל מאכן אזא אגענע אקאונט בנוסף צו א סידי אקאונט אדער נאר א אגענע אקאונט יא? סאו די ענטפער איז די אגמע איז נישט באמת א פלאץ וואס מען אינוועסט געלט, די אגמע איז א טייטל. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער דו קענסט אריינוואקן צו טשעיס מענהעטן בענק און זאגן איך וויל עפענען א סידי. אדער קענסטו אריינגיין צו טשעיס און זאגן איך וויל עפענען א סידי בתור טאטע פאר מיין קינד אלס א אגמע אקאונט. סאו אין אנדערע ווערטער די אגמא איז א טייטל, ס'איז אזוי ווי ווער איז באלבאס פון די אקאונט. אהא אקעי. סאו דו קענסט נאך אלץ אינוועסטן אין די זעלבע סידי, קענסט אינוועסטן אין די זעלבע סטאקס, אין די זעלבע מיוטשעל פאנדס, אין די זעלבע אי טי עף'ס, אין די זעלבע ווערעווער דו ווילסט עס אינוועסטן, ווילאנג דו אינוועסטערסט אונטער די טייטל אלץ א אגמא, א קאסטאדיען פאר דיין קינד, דעמאלטס גייסטו אריין אין די טעקס קוואליפיקעישאנס. אהא אקעי. סאו ס'איז א סי די אקאונט בכל אופן, די שאלה איז נאר פאר וועמען איך עפען עס, אדער וואס מיין פאזישאן דא איז, צו איך פאר מיר אדער איך פאר מיין קינד. איינס איז שטייער, איינס קומט מיט שטייערן און איינס איז פטור פון שטייערן ביז א געוויסן סכום פון הכנסה וואס קומט אריין פון די אקאונט, סאו דאס איז געווען איין וועג. יא, אבער די אלע זאכן ס'איז וויכטיג, ס'איז וויכטיג סתם אזוי צו ענטפערן, צו צו צו מענטשענען נאך א זאך, אז ווען די קינד ווערט גרעסער, ווען ער ריעטשט די עידזש אוו מעטשורעטי, די עידזש פון מעטשורעטי איז. דרײַצן.
דעמאלטס ווערט ער א גדול.
דעמאלטס ווערט ער א גדול. אנפארטשענעטלי, פאר משיח קומט, גייט ער ביי דרײַצן יאר ווערן א גדול נאר לגבי תורה און מצוות, אבער לגבי די אגמא אקאונט גייט ער נאכנישט הייסן קיין קיין.

דעמאלטס קענסטו אסאך מאל מיינען אז דו האסט אוועקגעלייגט געלט ערגעץ, און לאמיר זאגן פאר וואטעווער ריזן דיין זון האט נאכנישט חתונה געהאט, דיין טאכטער האט נאכנישט חתונה געהאט, אדער זיי האבן יא חתונה געהאט, איט ריעלי דאזענט מעטער, האסט נישט געדארפט האבן די געלט פאר חתונה מאכן, און די געלט זיצט דארט און ס'איז אינוועסטעד, און האסט גארנישט געטון, איז אוטאמעטיקלי ווערט די אקאונט דיין קינד'ס. איך זאג נישט אז ס'איז א פראבלעם אדער ס'איז נישט קיין פראבלעם, איים דזשאסט סעינג.
און מען דארף אנפאנגן באצאלן טעקסעס געהעריג, ס'איז א סיי געהעריגע לגבי סידי עפעס. טעקסעס און סיי לגבי ס'איז מער נישט דיינס. אהה אקעי. סאו אויב דו טוסט אגמא אקאונטס אלס א חלק פון דיין פלענינג איז זייער א וויכטיגע זאך צו האבן אין קאנסידערעישן אז אז ווען ס'קומט צו א געוויסע עידזש גייט דאס אריבער אוטאמעטיקלי צו דיין קינד, ס'ווערט אויס אגמא, ס'ווערט שוין די קינד'ס אליין. אקעי.
סאו די שאלה איז פארענטפערט געווארן, אויב קלערסט דאן יא האסט געגעבן איין דוגמא ווי צו קודם די קורצע ענטפער איז אז סידי אקאונטס זענען טעקסעבל אבער ס'איז דא אופנים וויאזוי מ'קען זיי באפרייען אריינטראגן אין א אנדערע קאטאגאריע און מ'דארף נישט צאלן קיין טעקסעס. און ס'איז דא נאך קעטעגאריס און נאך וועגן, אונז האמיר אבער גערעדט פון איינס, אונז האמיר דאך נישט אנלימיטעד צייט דא, מ'האט גערעדט פון איין וועג, באט ס'איז דא נאך, ס'איז דא פייוו טווענטי ניין פלענס, אייערעס, וואטעווער, ס'איז דא אסאך מינע וועגן. חיים, וואס הערסטו צוריק פון מענטשן פון די בוק, האנטבוך פאר הצלחה? ס'איז יא, די פידבעק איז אנבעליוועבל, איך זאג דיר ווען איך ווייס ווען האלב פון די פידבעק וואס איך האב באקומען פארן שרייבן די בוק, וואלט איך עס לכאורה געשריבן קודם אפאר יאר פריער, און איך וואלט ווען געהאט א קלענערע יצר הרע אויף שרייבן די בוק, יוי איך האב מיך געהארגעט מיט די יצר הרע ווען איך האב געשריבן די בוק, wow פנחס, דו ביסט דאך א גרויסער שרייבער, דו פארשטייסט מן הסתם וואס איך מיין, דו ווייסט איך האב געדארפט זיצן צוגעגלאט אויף א בענקל און שרייבן דעם בפ, ס'איז מיר געווען אזוי, יא, שוין, אבער ברוך השם, די פידבעק איז קרעזי, ס'איז זייער אינטערעסאנט, איך רעד צו א מענטש, און ער זאגט מיך, ווייסט איך האב געליינט דיין בוק, און פון וואו קענסטו מיין סיטועשן? דו רעדסט דאך ממש צו מיר, איך בין דער מענטש פון וועם דו רעדסט דארט. און נאכדעם מענטשן בעטן אויכעט, מענטשן פרעגן, אקעי די בוק איז זייער גוט, באט צווישן דיר און מיר גערעדט, מען ליינט א בוק, ס'איז זייער, מען ווערט מאוטיוועיטעד, רוב מענטשן לייגן עס אוועק און ס'פאנגט אן צו קאלעקטן דאסט און מען קוקט נישט ווייטער אויף עס, אבער דאס דא רעדט מען פון א זאך, ס'איז אזוי ווי דייעט, איך קען דיך יעצט מאוטיוועיטן אויף דייעט, און דו וועסט ווערן מאוטיוועיטעד און פֿופֿצן מינוט שפעטער, לייף גאוס אן, מען פארגעסט פון די גאנצע זאך. אבער ווען ס'קומט צו ענייני ממונות, יו קענט עפארד איט, דאס איז, איטס יור לייף, ס'איז א זאך וואס אויב דו גייסט נישט נעמען קיין עקשאן, מיט די יסודות פון די בוק איז דא זייער שטארקע טשענסעס אז דו גייסט צוריק פאלן, סאו מענטשן פרעגן וואס קען מען טון פאר דעם, איך זאל עס נעמען צו די נעקסטע לעוועל? וואס וואלט ווען געווען די נעקסטע לעוועל?
די נעקסטע לעוועל לכאורה איז צו. אנכאפן מענטשן און זיי צווינגען צו ניין אויספאלגן ניין וואס ניין, ס'שטייט. מ'צווינגט קיינעם נישט, ניין חס ושלום, ס'איז ובחרת איי בחיים, די נאויס. תורה געבט א בחירה, יעדער איינער האט א בחירה, אבער די נעקסטע לעוועל, איך טראכט אריין ביי מיר, ווען איך וויל מצליח זיין זייער שטארק אין א געוויסע זאך אין מיין ביזנעס אדער וואטעווער איך טו, וואס טו איך? איך זוך אויף מענטשן וואס זענען שטארק מצליח, און איך טריי צו רעדן מיט זיי, איך טריי זיי צו בעטן זאלן מיך מענטערן, איך טריי זיי צו בעטן זאלן מיך קאוטשן, זאלן מיך גיידן. סאו, די נעקסטע לעוועל לכאורה פאר מענטשן איז, אז מען זאל זיי אנכאפן ביי די הענט, ליטערלי אנכאפן ביי די הענט און טראגן וואו זיי ווילן אנקומען. אז זיי עס אריינגעבן אין די מח.
א וואס? און וואס דאס אנדערש וואס איך האב געזאגט? אה, מ'האט א מענטש דא, ער קומט, כאפ מיך אן און טראג מיך. כאפ מיך אן און טראג מיך. יא, א בוק, מען זיצט, מען ווערט דיסטרעקטעד אינמיטן, אויב קענסטו האבן אויף עפעס א וועג וויאזוי דו קענסט מיך טראגן אויף א וועג, ווייל צווישן דיר און מיר גערעדט, כ'מיין די קאנסעקווענסעס איז זייער ביטער אויב מען טוט עס נישט אויף די וועג. א איד וואס איז א בעל פרנסה, ער מאכט פרנסה און ער ספענדט אלעס וואס ער האט און ער ווערט אינפלוענסד פון זיין גאנצע ארום און ארום און ער טוט נישט צו די זאך, איז עס בושות וחרפות שפעטער אין לעבן, לאמיר רעדן אפן, ס'איז פשוט'ע בושות וחרפות, די פעין וואס ס'קומט מיט מיט דעם, וויל איך נישט אז איינע פון מיינע גוטע פריינט זאלן דורכגיין, ס'קומט זייער אסאך פעין און עמבערעסמענט, און פון די אנדערע זייט די סעטיספעקשאן, אויב מ'האט יא געטון צו די זאך, מ'האט געטון וואס מ'האט געדארפט, און מ'האט בעזר השם אנגעקומען צו די סטעישאנס אין לעבן וואו מ'וויל אנקומען, מיט הצלחה, מיט דיגניטי, מיט מיט. ווי א מענטש, מען ווייסט געפלענטערהייט מיטן אייבערשטענס הילף מיט אסאך סייעתא דשמיא פארשטייט זיך, די הנאה פון דעם איז איז ווערט אלע געלט, דאס אז מענטשן בעטן, טראג מיך, העלף מיך, גייד מיך. אבער ווי אויב איך מעג דיך פרעסן א טראפ, וואס מיינט עס, האסט געזאגט יא ס'איז אילוסטרירט, דעם אנכאפן ביי די האנט און אהין פירן, וויאזוי זעט עס אויס למעשה? וואס עס זעט זיך למעשה איז למשל אז איך גיי ארויף אויף א ווידיאו קאל מיט דיר און איך זאג דיר פנחס, וויאזוי זעהט אויס דיין בודזשעט? דו סעיווס געלט, סעיווס קיין געלט, קענסט סעיוון געלט, אקעי פיין, מען קען סעיוון אזוי פון אזויפיל געלט יעדע חודש, זאגסטו אבער חיים ווי זאל איך אנהייבן, כ'האב קיינמאל נישט געסעיווט קיין געלט, איך גיי יעצט די ערשטע מאל סעיוון, ווי סעיוו איך, ווי פאנג איך אן, זאג איך דיר אקעי די ערשטע זאך טוה אלף, און ווען דו האסט געענדיגט צו טון אלף גיי צו בית, אדער למשל זאגסט אקעי איך האב יא געסעיווט, איך האב הונדערט צוויי הונדערט טויזענט דאלער אוועק געלייגט, איך האב פינף הונדערט טויזענט דאלער אוועק געלייגט, איך וואלט זייער געוואלט ווערן אינוואלווד אין ריעל עסטעיט אויך, וואס טו איך אויף למעשה, איך וויל אויך האבן אוועק געלייגט געלט אין סטאקס און אי טי עף'ס, און איך וויל דיווערסיפייען מיין פארטפאליע, אדער איך ווייס אפילו נישט וואס איך וויל, איך ווייס אז ס'איז א גוטע זאך צו דיווערסיפייען, איך וויל נעמען די פשוטע מענטש, ווען איך זאג די פשוטע מענטש מיין איך צו זאגן נישט די סאפיסטיקעיטעד אינוועסטער, נישט די גרויסע עושר וואס פארט א, איך רעד די פשוטע מענטש, און איך וויל נישט אז פלעין די לעק אוו נאלידזש אדער די לעק אוו גיידענס זאל אים צוריקהאלטן פון מצליח זיין בעזר השם אין זיין לעבן. סאו דו נעמסט די בוק און מאכסט א שיעור מיט אים אין די בוק, יא, עס קומט אבער כינע, עס איז אזא סארט מין, אזא מין סארט געדאנק, אז ווי דו עפלייסט עס, העלפסט עס אים עפלייען ממש צו זיין לעבנס פרינציפ, שטאטס קיין שטאטס, די בוק איז מער קאנצעפט, טאקע אויף למעשה, און דא גייסטו מיט יענעם, פון ווי קומט דיין געלט, וואס טוסטו מיט דיין געלט, וואס ווילסטו טון מיט די געלט, טו דאס און טו דאס, אויפן סמך פון די פרינציפלס וואס דו שטעלסט אוועק אין די וואג, עפעס אזא געשעפט, יא? דאס איז וואס איך פארשטיי אז מענטשן וואלטן געחדש'ט צו האבן, דאס איז דאס פידבעק וואס איך באקום. אקעי, אקעי, אקעי, ביוטיפול. און איך זאג דיר די אמת, מיין קאפ לויפט, מיין קאפ לויפט, ווי קען איך דאס צושטעלן אזא זאך, איך ווייס נישט, איך האף אז איך גיי אויפקומען מיט א שטיקל מהלך, און און ס'קען זיין ווען דו וועסט הערן די שיעור עט שוין זיין א מהלך אינדרויסן, איך ווייס נישט, אבער די פוינט איז איין זאך אויף לעובדא למעשה וואס דאס איז יעדן איינעמ'ס אחריות, יעדן איינעם וואס ער הערט אויס וואס אונז רעד מיר דא, ביקאוס אם אין אני לי מי לי, אז וואטעווער איט טעיקס, מאך אפ אז דו גייסט בעזר השם טון אלעס אין דיין פאוער, אין דיין כח, אין דיין, אין דיין, אין דיין, וואס דער אייבערשטער גיבט דיך אריין אין דיין קאפ, אז דו זאלסט נישט זיין פון די סטאטיסטיקס, און דו זאלסט זיין פון די וואס זענען יא מצליח און קומען אן ווי זיי דארפן אנקומען. דאס איז וואס איך קען זאגן פאר יעדן איינעם. השם הטוב בעיניו יעשה, אבער אונז קען מיר טון אונזער השתדלות, און דאס איז וואס אונז דארף מיר טון. וואטעווער איט טעיקס. זוך דיך אויף א מענטאר. זוך דיך אויף א מענטאר. זוך דיך אויף א מאדעל. זוך אויף איינעם וואס דו קענסט וואס דו קענסט דורכשמועסן דיינע זאכן. אבער מאך זיכער אז יו דאנט ליוו איט פאר טשענס. יו דו וואטעווער איט טעיקס אז דו זאלסט בעזר השם מצליח זיין. ארויס פון סטאטיסטיק און אריין אין הצלחה. די אויך. נאמבער פון חיים עקשטיינס האטליין איז, מ'קען דארטן אגב קויפן די בוק סיי אלס א בוק און סיי אלס א אודיאו בוק, מ'קען עס דארטן הערן אויך, איז עיט פאר פייוו, פייוו סעווען טו, וואן טו, וואן טו,